Philip, Parry a Lowri Roberts. Mae diwrnod priodas yn ddiwrnod arbennig iawn. Ond proffwydoliaeth a wyddai. Mathew! Mewn gair y mae ffydd gobaith. Hyn rhaid i gorau. Mi ydw i, Philip Parry, yn dy gymeryd di, Lowri Roberts, yn wraig briod i mi. Dwi, Lowri Roberts, yn dy gymeryd di, Philip Parry, yn ŵr priod i mi. Yn broffwydoliaeth ddaw i ben. Mewn gair y mae ffydd, gobaith, cariad, y tri hen. A rŵan bod y darn boring drosodd, gawn ni gyd fynd adra i chwalu takeawê? Shwt bwyd ti Robbie? Dach chi'n dwad ta? Odda ni'n sylweddoli pa mor siomedig oddach chi am Llanddwyn, lle ma' pawb 'di dod i ddathlu hefo chi. Dwi'm yn me'wl bo' gynnon ni ddigon o tecawê i bawb. Anghofio am y tecawê. A neith Mister a Misus Parry Ddringo ar y bws os gwelwch yn dda. Lle da ni'n mynd? Gewch chi weld. Ddydes i fyse speedboat yn well ond oedd y budget ddim yna. Speedboat? Matthew, lle da ni'n mynd? O Penmon, a lyfli! A 'dan ni'n cefndir neuadd rownd y gornal, ma' pawb 'di dod â rwbeth efo nhw, bwyd, diod. A cyn i chi ofyn, do, ma' Glenda 'di gneud quiche. Do, mwy nag un gobeithio! Do, achos dwi isio helpu cario nhw, plîs! Hei, ma' lle ste'n fflat siop chi efo rave Jason, 'di? Gobeithio bydd y band yn neis i chi'n glust. Band? Diolch Trystan. Sypreis arall i bawb. Dwi 'di roid yym boteli o bybli neis yn y fridge. 'Di dod â nhw? Chdi mynd i gymaint o draffarth, diolch Mathew. Y y best man o'dd y dyn gorau'r job 'lly. Chdi drefnodd hyn? Ia, ia, efo yy chydig o help gin Mel a Dani. Yy lot o help gin Mel a Dani nesh i. Ia, yy yy fi roth rif y cwmni bysus a dwi 'r 'ave bod er fel blynyddodd. Oddach chdi yn gwbod am hyn i gyd drw bora? Ond ti'm yn siomedig di Santes Dwynwen ddim yma. Na dw siŵr. Ia. Achos ma' 'na gariad yn bob man yma. Achos bo' chi 'di trefnu rwbath mor neis i ni. Hmm. Ia ond mi o' 'na sant yn Penmon yn fues di? Oedd. O oedd. Sant seiriol. Ma'r ynys yn fan 'na yli. A ma' 'na ffynnon yn rwla de. A Diolch. Yym, diolch i chi gyd. Croeso. O'dd 'i'n ymdrech gymunedol. Ac er ei bod hi'n fis-dar corn arno fo 's blynyddoedd bellach, mae'n bleser gin i chroesawu hi'n ffurfiol i'r teulu. Wan, be' fedra i ddeud am gariad? Ma'n medru dechra yn y llefydd mwya annisgwyl, dydi? Ac ma'r cariad cry yma'n werth cwffio amdano fo. Ac er bod 'u cariad nhw ddim 'di dechra yn y lle hawsa, ma' heddiw'n dangos bod hyn i fod. Felly, pob iechyd a hapusrwydd i chi'ch dau. I Dad a Lowri. I Philip a Lowri! Wel ma' 'na un sypreis bach arall. Dim un arall? Hwn 'di'r ola dwi'n addo.

Rhydd meddal e ar garlamu'r wlad. Dyma sydd fy arwain i, i ddyddiau gwyn a dal. Dim y band oedd y surprise ola 'lly! Naci, un bach arall i orffan. Dwi'n siŵr roedd Philip rodd bach i chi am eich traffath heno. Yn o'ch gollwr chi yn yr iard! Diolch i chi gyd!